ngai aromũrathima na atuĩke wa kũmwĩka maũndũ mega ariũ na arĩ ithe witũ arĩa tũtekũiguaga gĩthũngũ tũkwaragia ũmũthĩ ũhoro wa mũrĩithi mwega nĩ tondũ jesu nĩ mũrĩithi mwega noguo nĩguo daudi ainire rwĩmbo rũrũ rwa thaburi mĩrongo ĩrĩ na ithatũ hĩndĩ ĩrĩa acũthĩrĩirie mũtũrĩre wake kuma hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũndũ mũnini nginya hĩndĩ ĩrĩa arĩ kana kanini na mwanake mũnini ngai amwĩtaga nginya agĩkũra akĩona ũrĩithi na wĩhokeku wa ngai jehova arĩ mũrĩithi mwega Na nĩkĩo na mwathani Jesu woka thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana ikũmi mũhari wa ikũmi na ithano Jesu okire akiuga atĩ we nĩwe mũrĩithi mwega na ũguo noguo ngwenda kũmũririkania mũrĩ kũu mĩciĩ-inĩ atĩ Jehova nĩwe mũrĩithi mwega kũrĩ inyuĩ Na mũrĩithi nĩwe mwene mbũri, na we o nawe wĩ kũu mũciĩ ririkana atĩ wĩ wa Ngai, na Ngai ndangĩkũrekereria. Mũrĩithi nĩwe ũmenyagĩrĩra mbũri itikae kũrĩo nĩ nyamũ na itikae kũiywo nĩ aici. O nawe Ngai nĩwe egũkũgitĩra kũrĩ mĩrimũ, o na kũrĩ mũrimũ ũyũ na kũrĩ maũndũ maingĩ marĩa mangĩgũkora kahinda ta gaka. na mũrĩithi nĩwe ũheaga na nĩwe ũmenyaga kĩrĩa mbũri ikũrĩa na rĩu ona rĩu maũndũ maritũhĩte na biacara citũ igakorwo tũtirathiĩ na ikahingwo na maũndũ maitũ makaritũha mũno ona angĩ makerwo mainũke tondũ wĩra nĩ mũnyinyi ririkana ngai nowe ũrĩ kũheaga kĩrĩa ũkũrĩa ũrĩ kũu mũciĩ-inĩ hamwe na ciana ciaku mwĩhoke na ũmũcũthĩrĩrie tondũ mũrĩithi Nĩwe ũmenyaga kĩrĩa mbũri ciake ikũrĩa. O na mũrĩithi hĩndĩ ĩrĩa mbũri ciatihio, nowe ũcithondekaga na agacihe ndawa. Na o na ithuĩ tũtikae gwĩtigĩra mũno, tũgĩe na ũcamba thĩinĩ wa Mwathani, tũkĩmenyaga atĩ mũrĩithi mwega no arĩtũheaga kĩndũ gĩa kũrĩa. no arĩ tũgitĩra hĩndĩ ĩrĩa tũkũrwara ona tũngĩrwara Ngai nĩwe gũtũhonia tondũ nĩwe ũhonanagia mandagĩtarĩ no gũthondeka mathondekaga no kũhona kumaga kũrĩ mũrĩithi mwega na nĩwe Ngai witũ mũrĩithi nĩendete mbũri ciake mũno onawe harĩa ũrĩ Gũtekũmakania kũrĩa ũkoretwo ũkĩgera, ririkana wendo wa Ngai nĩ mũnene mũno igũrũ rĩaku. Ta ũrĩa ibuku rĩa Isaia riugaga atĩ mũciari no ariganĩrũo nĩ kaana karonga, no Ngai ndangĩriganĩrũo nĩ ithuĩ. Na kwoguo Ngai ndariganĩirũo nĩ ithuĩ, na no tũriuma thĩinĩ wa ũgwati ũyũ tũkoretwo twĩ thĩinĩ waguo thĩ yothe, nĩ tondũ twĩna ũrĩa ũtwendete mũno mũno mũno mũno. Na no kĩona mũrĩithi hĩndĩ ĩrĩa mbũri ĩngĩũra, Jesu oigire atĩ mũrĩithi mwega atigaga mĩrongo kenda na kenda agathiĩ gũcaria ĩmwe na amĩona akamĩigĩrĩra ciande ciake akamĩrehe na ageta arata ake nĩgetha makenanĩre marĩ hamwe ona ithuĩ ngai arogĩtũcaria onawe ũrathikĩrĩria angĩkorwo ũtũrĩte ũrĩte na ũgatũra kũu mũciĩ-inĩ no korwo nĩ ngai ũrenda kũrehe ũndũ ũyũ kana kũrekereria ũndũ ũyũ ũkorwo ũrĩ ho nĩgetha akuone na agũkue na agũcarie na akũrehe nyũmba-inĩ yake nĩgetha atuĩke wa gũkũhonokia na koguo ariũ na ithe witũ ngai aromũririkana ngai aromũtongoria wega na ũtugi wa ngai irotũra irũmanĩrĩire hamwe na inyuĩ mũrĩ kũu mĩciĩ-inĩ ngai aromũmenyerera na ngai aromwĩkĩra hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru